Pathian hi a ropuiin thil ti thei tak a ni a, thil engkim hi a hre vek tih hriat. Dik tak chuan a mit chu hmun tinah a awm a, engmah hi a hriatna ata a kal bo thei lo a ni. Lal Davida chuan hei hi a hrechiang em em a, chuvang chuan Salm sawmthum pathumnaah chuan, Lalpa chuan van atang khian a thlir a, mihring fate zawng zawng hi a hmu thin a, lei a awm zawng zawng hi a awmna hmun atang khian a rawn thlir thin. An za thinlung siam thina an thiltih zawng zawng ngaihtuah thintu chuan a ti a ni. Pathian ropui zia hi han ngaihtuah teh, khawvela mi tinte tawngtaina leh duhzawngte chu a hre thei a ni. Ama erawh chu a chhang vek tihna erawh a ni lo. Pathian hian tawngtaina authawm thenkhat ngaihthlak lo a nei a ni. Chu chu vawiina kan sawi duh chu ni. He video ah hian Pathianin an tawngtaina a chhan loh mi chi sarih te kan rawn tarlang dawn a ni. Chung mi chi sarih te chu Bible in a sawi Lalpa lung ti awi lo leh an dilna a ngaihthlak lo te an ni. Pakhatna, rinna nei lo mi. Numbers bung sawm pathum ah chuan Moses-in Israel fate chu Lalpa ram tiam lam panin a hruai a. Lalpan an hmelma hneh tura a thutiam a hriatnawn tir thu kan hmu a. Canaan ram an thlen chuan mi sawm leh pahnih hnam tin atangin pakhat zel Lalpan ram a pek tur chu en thla turin a tir a. Amarawh chu, chu hmun chu Amawrho mi lian pui pui, awm khauh zawk leh chak zawkte chenna a nih avangin, An zinga sawm chuan an hlau ta a, Lalpa thutiam ring tawh lo leh phun nawi mek mipuite hnenah chuan chanchin tha lo an rawn thlen belh ta a ni. Chuvang chuan Pathianin chutiang mite zingah chuan Joshua leh Caleb-a ti loh chu tumah ramtiam an luh loh tur thu a tiam a nih kha. Chu mi hnuah chuan mipuite chuan simin inremna siam an tum a, mahse tlai tawh lutuk an ṭawngṭaina pawh Lalpan a ngaithla duh tawh lo a ni. Chutiang bawkin, miin Pathian thil tih theihna-a a rinna a hlo a, a hmaa a phun nawi chuan an chunga harsatna lo thlengah te chuan Lalpan an tawngtaina a beng a khar thin. Chuvangin, i rinna aia harsatna i dah len zawk a, i nunei phun nawi reng a nih chuan tunah ngei hian ti tawp rawh. I tawngtaina Lalpan a ngaihthah a hlohawm a ni. Israel mite chu an sualnaah ngaihtam an ni lova, a man an hmu a ni. Mahse i tan chuan a danglam thei a ni. Hrose-a Isua thisen zarah kan sual zawng zawng ngaihdam a ni. Kan tihsual te kan sim phawt chuan a pahnihna chu an sual sim lo te hi an ni. Isaiah bung sawm nga pakua chuan, Ngai teh u, Lalpa kut chu chhan dam thei lo turin tih tawhin a awm lo va, a beng chu hre thei lo turin a ngawng hek lo. Inkhaw lohna te chu nangni leh in Pathian inkarah tla in a ti then zawk cheu a ni. Benga a hriat duh lohna turin Insualte chuan a hmai chu a hliahsak bawk cheu a ni. Inkutte chu thisena tihbawlhhlawhin a awm a, inkut zungṭangte lah khaw lohna tihbawlhhlawhin a awm si a. Inhmuite chuan dawt a sawi a, inlei chu suahsualna thu sawina phun nuah nuah ṭhin a ti. Mosia hun lai ang bawk khan, zawlnei Isai hun lai khan Israel fate chu Pathianin an ṭawngṭaina a ngaihthah sak a. Hei erawh hi chu Lalpa hma awm reng ai chuan sual nun an duh zawk vang a ni. Pathian dang chibai an buk a, an duhdan ang zelin an khawsa a ni. Chutah Pathian chu a thinrim ta hle a, anmahni chu hawisa'n a tum ta a ni. Tin, sual hi mihring leh Pathian inkara inthenna thlentu daltu lian tak a ni. Kan nunah sual kan khawi reng hian sual kan ni tih kan inhre lo. Chuvangin Pathianin i tawngtaina a chhana tur dang thin kan tisa duh zawng thilte hi bansanin sim rawh. Hei vang hian kan famkim a ngai tihna a ni lo. Pathianin min ngaihthlak theihna tura kan tih tur chu misual kan ni tih hriat a kawng dik lo kalsana sim hi ni. A pathumna chu Pathian aw ngaithatu te hi'n ni. Thufingte pumkhat chang sawmhnih palia chuan ka ko cheu a, in duh lova, ka kut ka phar a, tuma'n in ngaisang lova. Ka remruat zawng zawng chu engmah lo va inngai zawk a, ka zirhna reng reng in pawm duh lo va. Chuvangin kei pawh in vanduai ni ah chuan ka nui anga il hloh hun a lo thlen chuan ka nuihsan ang cheu. Il hlohna thlipui anga a lo thlen a, in vanduaina thawnga lei vir anga a lo thlen a, hrehawmna leh mang anna in chunga a lo thlen hun in chuti chuan min ko vang a, ni mah se la ka chhang lo vang. Zing takah min zawng anga ni mah se la min hmu lo vang a ti a ni. Helai changah hian Lal Solomona chuan Pathianin a thu rawn ngaihsak lo, a finna hmu hrit, thinlunga Lalpa tihna nei tawh lo te tawngtaina chu a chhang dawn lo tih a sawi a ni. A aw ngaihsak lo te tawngtaina chu a chhang lovang. Chuvangin i tawngtaina chhan i duh chuan Lalpa thu lama i beng leh i thinlung i hawitir hmasa ber tur a ni. Engtin nge a aw chu i hriat theih ang? Bible chhiar leh tawngtai te, A mi thianghlimte inkhawmna hmuna kalte, fakna hla ngaihthlakte leh sarmun ngaihthlakte hi a ni. Chu bakah Lalpa awi hriat hunah chuan thu i awi a pawimawh hle bawk a ni. Thufengte bungkhat tawpah chuan ka thu pawm apiangte erawh chu him takin an awm ang a, thil tha lo hlau lovin an awm hle hle ang tiin a thu awi zawng zawngte chu thlamuang takin an awm ang tih min tiam a ni. A palina chu Midangte tanpui ngai lo mi hian ni. Thufingte bung sawmhnih pakhat chang sawm pathumah chuan Mirethei au thawma beng chhungawng chu a ni pawh a avang a, nimahse la ngaihthlak sak a ni bik lo vang, a ti a ni. He chang hian midangte nena inpawi duh lova mi harsa zawkte hnena kuti thaw ngai loh chuan taksa lama emaw, rilru lama emaw, thlarau lama emaw pawh nise, i tawngtaina chu Pathianin a ngaithla bik lo vang tih a tilang chiang hle a ni. Bible i chhiar thin pawh ni thei, i inkhawm thin pawh ni thei, fakna hlaisa thin pawh ni thei. Mahse, tanpui ngaite i tanpui thei lo a nih chuan Pathian pawhin chutiang bawk chuan a ti ve ang che. Matthai a bung sawmhnih panga a chang sawmli pahnihah chuan, Ka ril aṭamin nangin ei tur min pe lo va, ka tui halin in tur min pe lo va, Mi khual ka niin mi thleng lova, saruak ka niin puan mi sin tir lova, damlo leh tan ina ka awmin mi kan si lo, a la ti ang. Chu mi hunah chuan ani pawhin, Lalpa, engtikah nge rilṭamin emaw, tuihalin emaw, mi khualin emaw, saruakin emaw, dam lovin emaw, tan inah emaw kan hmuh che a, rawn kan bawlsak loh che, tiin an la chhang ang. Tin ani chuan an hnenah, Tih tak miovin ka hrilh a che u, heng mite berte zinga mi pakhat chunga in tih loh chu ka chunga ti lo in ni tiin a la chhang ang. Tin, chung chu kum khaw hremnaah an kal ang a, mi felte erawh chu kum khaw nunnaah an kal ang, a ti a ni. A pangahna chu kawppuite chawi mawi lo mi hi an ni. Thawnkhat Petera bungthum chang sarihah chuan Chutiang bawkin nangni pasalte u, in nupuite nen in khawsak danah bel kehawl zawk an nih hre thiam ula, khawngaih thil pek, nunna chanpuitu cheu an nih hria in chawi mawi rawh u, tichuan in tawngtaina te dal a ni dawn lo nia, a ti ni. Helai changah hian Petera chuan nupa inkawp te inchawi mawi tawn a pawimawh zia a sawi a. He changah hian pasalte tan chauh a sawi angin lang mahse, thuchah chu an pahnih tan a ni. An nuna mawi chuan Pathianin an ṭawngṭaina a ngaithlang a, an duh angin a chhang ang. Mahse, nupa inkara inzah lohna emaw, inngaihhnepna emaw awm chuan an ṭawngṭaina chu dalin a awm ṭhin. Pathian ngeiin inneihna hi chawimawina ropui tak a nih avangin kan zah tur a ni. Chuvangin, nupui pasal nei tawih nih chuan i kawppui nena inrem taka awm a pawimawh hle tih hria ang che. I kawppui nena inrem taka awm chu Pathian malsawm tawnna mai ni lovin i thlarau nun tan pawhin a pawimawh hle a ni. Dik tak chuan mihring kan nia, nupa inkara inhauh chang leh inrem loh chang a awm thin. A pawimawh ber chu heng inrem lohna te hi a rang thei ang bera chinfel dan kawng kan zawng tur a ni. Tichuan Pathianin kan tawngtaina daltu awm lovin a chhang reng dawn a ni. A parukna chu mi aa takte hian ni. Isaiah bung khat chang sawm pathumah chuan Pathianin ti hian a sawi a, Thil pek mai mai te chu rawn keng tawh suh u, englo rimtui chu ka tan thil ten awm tak a ni. Thla thar te, chawlh ni te, khawmpuia insawm khawm mai mai te chu ka ngai thei tawp lo mai. In thla thar te leh in hun bineih kut te chu ka rilru chuan a hua a ni. Ka tan thil hnawk sak tak a ni. Tuar kan ingtawh e. Tichuan in kut in phar hunah pawh in lakah ka mit ka thup tawng a. A ni, vawi tam tak in tawngtai hunah pawh ka ngaithla lo vang. In kut te chu thisenin a khat ta si a, a ti a ni. He video bula kan hmuh ang khan Israel fate hian milem biakna, thuawi lohna leh helna neina khatin an nun an hmang a. Pathian ngaihdamna chang tur chuan ran an that a, inthawina an siam a, rimtui an hal a, ruai ropui tak tak an hmang bawk. Ama erawh chu an nun sual tak chu an thlahthlam chuang lo. Chuvangin Lalpa chu heng mite ver vek na vang hian a thinrim ta a, ka ngaithla lo vang che u a ti a ni. A hming a Hristian intite tawngtaina chu ngaithla lo vang. Sakhaw mi tak a ngal ang, ring taka tawngtai thin, midangte hmuh lai chauha hlim hmel siam thin te hi an ni. Heng mite hian Pathian ram thu leh hlutna te an hrilh a, mahse an nun an hmang lo. Chuvangin ka ngaithla lo vang. In tawngtaina ka ngaithla lo vang a ti. I tawngtaina Pathianin a chhan i duh chuan mi a tak ni suh, i nihna lo angin lang suh. Isuan i nihna tak tak leh i tlin lohna te hria, rinawm tak leh hmasawn tumtu nia duh zawk. Kristian thahnem ngai tak, thianghlim tak anga inlan ai chuan chak loh chang leh rinna nena inmil loh a hun kan hman chang chu a awm. Chu chu thil dik lo a ni lo. Mahse, mi a tak chu hmai kawr vuahte hi an ni. Chu chun Lalpa ti lungawi lo tak zet a ni. A pasarihna chu mahni hmasialte hi an ni. Jakob a bunghli changni tanga chang thumah chuan, In chak a, in nei si lo va, tual in that a, in awt a, in nei thei si lo va, in inhnial a, in indawp a, in dil lo avangin in nei lo va, in dil a, in dil dik lo avangin in hmu lo, in nawmsak nan hman in tum si a, a ti a ni. Kan tawngtainate Pathianin a chhan loh hian khawngaih kan dil tan a. Kan lungawi lo a, min chhan loh chhan hrethiam lovin kan awm thin. Dik tak chuan kan dil tam zawkah hian Lalpa chu mahni hmasial taka kan dil avangin a ngawi reng thin. Chuvangin i tawngtai hunah Isua man leh khenbeh a nih hma lawka Gethsemania tih ang khan Lalpa hnenah i thinlung chu hawng la. I duh zawng te sawi la, mahse, he thil chunga thutluk lana nung ber chu a kutah dah rawh. A nihna takah chuan Pathian chauh lo chu midang tumain i nun tan a ṭhan hre lo. I duhdan kalh deuh a nih pawhin thil thleng zawng zawngah tum a nei a ni tih hrethiam ang che. Awle, heng mi chi sarih te hi an ṭawngṭaina Pathianin a chhan lo te an ni. I ṭawngṭaina chhan i duh chuan Lalpa nena inpawlna daltu, heng i nuna daltu zawng zawng hi paih vek rawh. Chutiang i tih chuan i thlarau nun chu a dang lam ang a, Lalpan i tawngtaina chu a hun takah leh a duh danin a chhang reng ang tih ka ring tlat a ni. Kan video te i lo thlir avangin lawmthu kan sawi a, video dangah ka inhmu leh dawn nia. Lalpan malsawm vek cheu rawh se. Amen.